phalaphala fm fm ri na nnu misi yoṱhe ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm fuminthihi wa minete ndi bva kha awara ya vhumalo ndi ya koporasi ya khasho ya ḽa afrika tshipembe ndo tou zwi ḓivha zwa uri namusi ro dzula na king of van rap nda ri hai na nṋe ndi a rwa kotini ngauri zwi tshi ḓa kha kuambarele kwa hone vha khou zwi vhona muthetshelesi wa phalaphala fm na nṋe nda ndi tshi khou funa uri ndi sendele tsini eh, mizo zwezwo ndi khou ḓo ri dzhene kha nḓo u tshumela zwa muzika ri khou ḓo ri humele murahu hangei na thoma hone hangei mad house ndi na tshilidzi wa ramulondi zwo ḓa hani uri vho vhavhili ni ṱangane uh, tshilidzi na ene u bva shandima uh, ndi muthu ane he was a hero u bva kale ra ri muthu ane ri a mu admayara a tshi pfhi Song a mutambi wa bola uh, Tshilidzi uh, a tshi ya Bloemfontein uh, ndi hafho he a thoma none ho vha u kale a tshi khou ita zwa muzika zwo dj zwo mini mara a tshi ya Bloemfontein a thoma u vha serious na muzika na nṋe nda ndi ya ningei Bloemfontein ndi tshi khou dzhena hone tshikolo a vhona zwi necessary uri ri collaborate eh, a thome heyi entertainment company i no pfi madhouse ye ya ri fha luimbo lu no nga zwo naka hani vho muthu wangu vho vendas anthem ya ro shuma nga maanḓa na tshilidzi ramulundi hune muṅwe muthu ane nda khou ṱoḓa uri eh, ni mu pfe hafhanoni a tshi amba miso khoyo ro ṱangana bloemfontein ro wela roṱhe shandima fhedzi bloemfontein o vha mungana na, na murathu wanga chief of charge eh, ndi hone nda mu pfa khou imba lwo thoma kana a tshi khou repa luimbo tshikandeledzi nda pfa tshivenḓa tsho dzudzanyiwa nga nḓila ine nda nda sathu pfha dzo dzudzanya nga ya nḓila ndo ndo guma zwi pfha nga Colbert Mukwevho nda tevhela nga mizo so eh ndi hone he zwithu zwa takuwa hone hafho nga nṱhani ha kudzudzanyele kwa maipfi eh e avha o o imba kha luimbo lwa tshikandeledzi eh muizo ndi muthu no funa vhathu mizo ndi muthu no ṋea mizo u funa sialala mizo ndi muthu ano dzula ku humbula ndi muthu na na, na history ḓivha zwa kale ya vhathu vha rema u dzula a khou ṱoḓa u gudisa muṅwe muthu nga nga nga ḓivha zwa kale ya uri mini vhathu vha vhofholowe vhathu kha vha ḓiḓivhe hovha hoyo vha u muledza o muulusa uri mini vhathu ḓiḓivheni ni kone u vhofholowa uri ni kone u tshila vhutshilo ha u vhofholowa ngori eh, a huna vhutshilo ha khwine u fhira u fhirisa ha musi muthu o vhofholowa so ndi mutamela mashudu kha uri mini hoyo muloro naho ndi tshi sedza ndi tshi vhona uri zwiṅwe zwo no itea um ndi a kholwa ni na zwiṅwe mbiluni yaṋu zwine ni kho ḓi ṱoḓa u zwi vhona um hune na vha hone naho no no ḓi swika huṅwe ni tshi sedza phanḓa ni a vhona zwiṅwe ndi ni tambela mashudu kha muṱa wanu mufumakadzi wanu na vhana vhanu mashaka anu na vhoṱhe vhane vha ni tevhela vha ḓi wane ḽiṅwe ḓuvha vha tshi khou amba nga ini vha tshi ḓi rokhana
ndi tshilidzi ramulodi hoyu e a shuma na ini musi ni kha ḓi vha no ambara dugu ngo zwi na dzi ḓirede e ni kha ḓi tou bvo thoma kha ḓo tshumbo ya zwa muzika ndi khou ṱoḓa u ḓivha uri o shela mulenzhe nga nḓila ḓe kha vhumatshelo haṋu A, sa zwine, sa zwe nda ambisa zwone, ne, zwo naka hani muthu wangu a, Venda Santam. Ndi, ndi nga dovha nda ri mini? Ngauri hedzo nyimbo ndi dzone nyimbo dzine ndi nga tou ri vhathu vho nnḓivha ngadzo. Ndi songo hangwa luimbo lu no nga Tshikandeledzi, ngauri ndo lu rikhoda haningei Bloemfontein, You know, ndi songo hangwa luimbo lu no nga a hu ḓo luga ndi songo hangwa na murathu wawe tshifo charge ane o player a huge role uri nṋe na tshilidzi ri shume roṱhe so hafha hune nda vha hone houḽa munna ndi a mu livhuwa mani ro ita ro ita a classic album Ro ita albamu yavhuḓi nga maanḓa. Ma 2000, ni tshi khou amba nga tshikandeledzi, ndi a tenda no fhupula uri a vha khou tshi ḓivha uri hu khou ambiwa mini. Ḓoni u ri fha vese ya tshikandeledzi. Ni i pfe vheu, ni i pfe, ni i pfe. Ndo sokou tou vuwa ndi na khofhe, ndo kandwa nga tshikandeledzi, e ndi khou vhona swiswi na ṋeledzi, e vha thakhathi nga phakhathi, vha liga-liga vha tshi khavhisa, vha tshi mpfisa zwi khou shavhisa, nda vha livhisa zwine vha nga si zwi kone, ndi tshi khabisa vha nga si mmbone, ende ndi zwone yeah something like that
ni a zwi pfa zwori a u fhethu vhu kha ḓivha na mulilo fhedzi Yeah. eh, tshilidzi o sumbedza mafhungo a muṱa eh, na musi ri tshi khou ḓi amba na tshilidzi o ri vhudzesa nga maanḓa uri a nṋe a ḓivha na kha mizo eh, mafhungo a muṱa ndi mafhungo a ndeme nga maanḓa ndi na muṅwe mulaedza hafho une nda khou tama ni tshi u thetshelesa ndi khou ḓo pfa uri eh, wo no dzudzanyea ngafho ngauri eh, wo- wo amba nga muthu eh, ane a vha a tshi nga inu mizo ndi muthu ane a vha uri o no Mizo ndi- bvele- o vha o no bvelela zwino eh, a- muthu a ri a tshi khou amba nga ha inu musi ri tshi khou ṱoḓa u ḓivha nga ha inu nga maanḓa a sumbedzisa uri ni a vhona kha muṱa hai imani nyana Eh, ndo no vha navho muledzakhoyo ndi khotsi ane u a funa muṱa wawe u a funa vhana vhawe nga maanḓa midzo u a funa mashaka awe midzo u a funa dzifene dzawe midzo u funa muthu muṅwe na muṅwe a si muthu wa nndwa a si muthu wa phosho a si muthu wo ambesa midzo ndi muthu ane u a swikelele u a swikelelea nga muthu muṅwe na muṅwe fene iṅwe na iṅwe ine a ṱangana nayo u na tshifhinga tshayo na hayani u na tshifhinga hezwo zwithu zwoṱhe u a zwi kona nga maanḓa nṋe mizo ndo ṱangana naye ri tshe tshikoloni i mean ndi tshe tshikoloni ndo mu ḓivha ndi kha ḓi dzhena tshikolo tshikolo tsha tshi tshiri u bva nda mwana o ngimela getheni a ri khou nyaga u mupherekedza hayani u ḓo uri zwe zwi ri nḓilani a khou mupherekedza hayani u ḓo vha a khou mbudza uri u khou alusa ndi tshi hula u khou ḓo mala wa mpfuna na hafhaḽa kha muthu wangu a tshi ri ndo mu fha dzhusi vhurotho na mafikada ndi zwa vhukuma ḽiṅwe ḓuvha o ri u ḓo mbona mizo a mbo ḓi bvelela na school bege mathina kha iḽa bege u mpangela maafukhada u nḓira na maafukhada na vhurotho na nkumaza a ri kha ri ṱuwe kerekeni ile ya marasta ndo mu ḓivha a tshi na marasta ra ya kerekeni yange roṱhe ngauri ndi muthu a vha tshi tenda kha kha mudzimu so a tshi lingedza na uri na nṋe a nḓivhise mudzimu
vha vha tshi khou amba ndi nnyi eh o muthu a vha khou amba ndi livhuwani ndi ene livhuwa livhuwani ra tshiungo ndi ene a mme a vhananga ndi ene mungana wanga e nda aluwa naye eish ya ndi ene muthu wanga uḽa ndi kho ḓo ri ḓe kha mafhungo a lutendo u sumbedzisa mafhungo zwa uri Eh, musi a tshi ṱangana na inwi na vha ni tshi kha ḓi dzhena kereke ya marasta zwino siani ḽa zwa lutendo zwi khou tshimbila hani kha ḓi vha kha iḽa kereke ngori o ri no vha ni tshi ya u khou amba ngoho ndo vha ndi tshi ya nda ḓa he nda eh, khukhulisea ndi tshi khukhulisea a ḓa he nda gera na mavhudzi you know eh, mara zwa zwino eh, nga nṱhani uri Ndo dovha nda wana maanḓa kha miavhana uri he nda vho no vha khotsi zwa zwino vho no shumesa vha nga dovha vha ḓivha Mudzimu wavho vha mu vhudza uri vho fhedza hezwiḽa zwe vha vha vha khou ita ngei shangoni. So ho ḓi tou sala vho marasta na ṋama a thi tsha ḽa, ho ḓi tou sala uri ndi aluse mavhudzi zwi vhonale uri ndo vhuya lutendoni tshoṱhe.
Mizo, inwi no ambadziwa

Zwi amba uri vhathu vho zwi vhona uri muzika wa hayani ndi wavhuḓi. U bvelela hanga ndi u bvelela ha iṅwe artist ya hayani. Arali nṋe nda vha ndi tshi khou kona uri ndi tshadzhe Phalaphala FM uri i mbadele ndi ḓe ndi imbe, zwi amba uri vho zwi vhona uri vha nga kona no vhidza muṅwe wa Venḓa ngauri vha nga si dzule vha khou vhidza Mizophilly fhedzi. So u vha king kha nṋe Zwi, zwi khou tou amba uri ndi khou representer nṋe muṋe kha shango ḽanga, ndi khosi kha shango ḽanga. Ma, a zwi ambi uri ndi khosi kha vhaṅwe vhaimbi vhane vha khou imba heyi dzhenra ine riṋe ra khou imba yone. E, muṅwe na muṅwe ndi khosi kha shango ḽawe. Mara a zwi ambi uri ndi khou hanedza zwe nda thoma Ndi khou hanedza zwe nda fhaṱa, ndi khou hanedza mushumo we nda u ita uri howu muzika u takuwe. Ndi a tenda uri vhathu vha nga vha vha tshi khou nkhrauna vha tshi khou vhona mishumo ye nda i ita for the past ten years, for heyi miṅwaha ya fumi yo fhiraho. Ndaa. Fumbili nthihi wa milaedza ndi u bva kha awara ya vhumalo. Mthetshelesi wa Phalaphala FM, kha ri thome ri fhire nga hafha musi ri tshi vhuya ri isa phanḓa na King of Van Rap, Mizo Feel.

87.9 to 107.8 phalaphala fm fm ri na nwi misi yoṱhe ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm fumbilimbili wa minete ndi bva kha wara ya vhumalo mbekanyamushumo ndi ro ḓigeḓa vha na msp na musi ro ḓigeḓa na mizo fil vha songo anga uri na vhone vho tendeliwa uri vha vhe tshipiḓa tsha no mbekanyamushumo kha vha shumise twitter facebook vha tea vha ṱoḓe phalaphala fm ri na no misi yoṱhe ri life hafho vha songo hangwa eh, na kha vhudavhidzani oṱhe ya thekhinolodzhi vha songo hangwa mutshilisi wa phalaphala fm na kha 0860002503 musi tshi to ita hafu vha kha vhare ya vhumalaḓa ndi khou dzhia ṱhingo dzavho ndi tshi khou vha tendela uri vha vhuse tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha khou ḓo vhudzisa mizo feel eh, mizo wo amba nga ini u vha tshi khou tou amba nga nnḓu ine ya vha uri yo fhaṱiwa nga vhathu vhanzhi nga maanḓa huna vhathu vhanzhi nga maanḓa vha shelaho mulenzhe kha eh, nḓiwo tshumo inoni ya zwa muzika ri tshi khou tou lavhelesa inwi sa mizo feel ndi na muṅwe hafhanoni nda khou tama shela mulenzhe khoyo
na nṋe ndi muṅwe wa vhathu vho vha fortunate nga maanḓa nge nda vha na tshikhala tsha u shuma na hoyo musuwana livhuwani ratshungo aka mizofil the king of vender rap u bva mathomoni a khiriya yawe ya nḓowetshumo ya muzika ro shuma nga maanḓa Eh, ndi humbula murahuni ri tshi ya na tshikhuwani ri sina na vhulalo those was true stories no dzo vha dzi lyrics dzi dza vha dzi tshi khou bva kha zwithu zwa zwi tshi khou itea kha tshiḽa tshifhinga tsha musi ri tshi khou shuma eh, ra shuma a ḓae a continue na vhaṅwe um but still na ṋamusi ri kha ḓi kona u shuma roṱhe um ndi a zwi livhuwa hezwo zwithu for hetsho tshi opportunity and ndi mutamela mashudu kha career yawe ya muzika
we wa khou amba hafha ndi
Hoyu we a vha a khou amba u pfi vhathu vha mu ḓivha ngori Muvenḓa, ya ndi wa nnḓu Ṱalukanyani. Ndi ene mutukana wo tou thoma u mpfha, remember ndo vha ndi kha ḓi humbula nda na Tshilidzi ri Bloemfontein ne, ra ita luimbo lu ya na tshifo tsha Adzhi Tshikandeledzi na u ḓo luga zwa ḓa vhathuni. Zwi tshi ḓa vhathuni Team Engavini nga hetsho tshifhinga o vha a khou manedzhiwa nga hoyu Muvenḓa nḓou, ṱalu. Ṱalu a mbo ḓi pfa holuya luimbo hu tou nga a vho lu pfa kha muṅwe a no pfhi Lebza. Then ṱalu a kona u ri foinela a ri iḓani ri bikulule hedzi dzi nyimbo cos ene na team henevho vha vho no ḓivha nḓowetshumo ya zwa muzika uri i tshimbilisa hani. Riṋe ro vha ri khou sokou ita muzika mara ri si na business. yazwo vha khou zwi pfesa so a tshi a tshi a tshi mbidza ngeno tshikhuwani nda ḓa ra rikhoda vimba ndi hafho he nṋe nda kona u putuluwa vhathuni na ṋamusi ndi kha ḓi shuma naye muvenḓa ya ndi lini he na to pfa uri ya zwino ndo vha khaṱhamedza zwino a u tshena uri u na muthu ane a nga ri ha zwi ḓivhi zwa uri mizo feel u na maanḓa mangafhani kana u na vhukoni vhungafhani u to bva mathomoni u to bva mathomoni ndi tshi bvisa tshikandeledzi ndo vha ndi happy ndo ri eh, nṋe ndi muthu ane ndi ndi ndi nga tori ndi a ndi a ndi a ndi a fushea nga zwezwo zwiṱukuṱuku ndi a fushea ndo ri ndo fushea u to bva ndi tshi to bvisa tshikandeledzi ndi tshi vhuya shandima nda wana vhathu vha tshi khou mpfuna hu ḓo luga ndo fushea vimba ndo fushea muthu wangu ndo fushea na musi ndi tshi wina eh, tshima awards ndo fushea ndi kale ndo fushea ndo ri na, na u swika na zwino eh, ndi khou pfa ndo fushea nga u dzula kha heyi platform ine ndo, ndo rambiwa nga miss p ndi zwihulwane izwi ndi a zwi livhuwa nga maanḓa ni a ḓivha mizo namba nga mafhungo o fushea ra lavhelesa vhaswa vhane ra khou tshila navho nga uno musala nga kha musalauno ndi vhaswa vhane vha vha uri a ri fushei Ndi ngazwo vha tshi nga wana nga maanḓa kha dzi celebrity arali nṋe ndo rali u ḓo wana ndi tshi kho to balelwa no u takala muyani uri hu na muṅwe muswa ane u kho takuwa ane u kho vha celebrity Venḓa ngauri vha ḓo wana uri a thi ngo fushea nga zwe mudzimu a ngitela so vhaswa kana vhathu vhanzhi vha dzi artist vhana vhahulwane nga maanḓa vha no nga riṋe vhane ho funa vha vha khou vula miṋango vha khou vulela vhaswa A vho ngo fushea nga zwe Mudzimu a vha fha zwone ngauri khamusi khavho ndivhuwo vha vhona u nga ndi tshelede. Ende tshelede i a i a i tu tou vha-vho yone ndivhuwo ine Mudzimu a u fha yone. Tshiṅwe tshifhinga u a u fha matshilo a vhathu uri iwe seivani iwe, thusai vhathu. Nṋe ndi ndi na vhathu vhanzhi vhane vha khou tshila ṋamusi nga nṱhani ha nṋe. so ndi ndi ndo ndo fushea nga maanḓa so kha vhaswa ndi uri vha fushee ne mm. a vha ḓivhe mudzimu hu si na mudzimu kana u tou vha miliyonea kana u tou vha mini kana wa tou vha na mufumakadzi wavhuḓi sa miss p o rali u ḓo dzula u khou ṱoḓa zwiṅwe zwithu nnḓa ngauri a hu na nnyi yehova
hei ya ne fumbili sumbe wa minete ni bva kha ware vhumalo 0860025003 kana vha ya fhaḽa kha twitter facebook na youtube vha ṱoḓe phalaphala fm ri na no misi yoṱhe ri live na vhone vha nga kona u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo mizo ndi khou ḓo rumele murahu kha mafhungo a uri zwenezwi musi ini ni kha nḓowo tshumo ino ni ya zwa muzika eh, ni a zwi amba ndo zwi vhona ḽiṅwe ḓuvha ndo zwi posta kha twitter ni ngo sumbedza zwa uri eh, vhathu vhoṱhe vha funa u tou zwi ḓivha zwa uri nga ngoho zwa vhukuma eh, ndo vula nḓila Ni vhona ungari vhathu khathihi na vhaimbi ngori tshiṅwe tshifhinga zwi a bva khori havha vhaimbi vhaṱuku vhane vha khou bvelela vha vha vha na lunyadzo nyana na u delela nyana vha tshi to nga ri a thi khou amba vhoṱhe ndi khou amba vhaṅwe ni vhona ungari vha ya zwi sedza vha zwi lavhelesa vha zwi tenda nahone vha zwi ṱanganedza ya nga maanḓa u bva kha Colbert murahu hangei Vhaswa vha ya ṱhonifha, vha ya tenda, u bva kha Vho Irene Mawela, Adziambei Bende, vhoṱhe vha vhahulwane vhane vho ri ita uri ri kone u imba nga Tshivenḓa. Ri a vha ṱhonifha, ri a, ri a, Vho Khu, Vho Khulu Mash vhe vha ḓa vha repa nga Tshivenḓa, you know, ri a vha ṱhonifha. Hu ḓi tou tei kha Facebook ho ḓalesa vhathu vhane vha ya influencer havha vhatukana vhaṱuku eh, vha ṱuṱuwedza havha vhatukana vhaṱuku uri hai eh, vheiwe ni khou replacer dzi legends vheiwe zwi amba uri ndi vheiwe vheiwe zwi ambo ḓi ita uri havhaḽa vhaswa vha si tsha vha na mudzimu khavho vha thoma u wa u tshimbila vho ḓikukumusa ende na vhuya na ḓikukumusa mudzimu ha tsha kona u ni itela hezwiḽa zwi a itela vhakwevho hezwi zwo ri ni dzule ni hone u swikela hoyahoya muzika waṋu nangwe ha tou pfhi mini u tshi lidziwa u dzule u hone. So vhatukana kha vha litshe u thetshelesa vhathu vhane vha khou ita uri vha nyadze nga maanḓa hafho kha Facebook, vha songo tenda, a vha dzule vho dzika. Ndaa. Nda ndi nyaga uri ni tou vha sedza ni ambe navho hafhaḽa. Ndi havhaḽa. Ee, ndi havhaḽa. Amba navho vha vhudze Ee, Facebook. ndi, ndi, ndi khou amba na vheiwe vhatukana. Ni, ni songo tenda u luṱanyiwa nga dzifene. Fene dza vheiwe dzi dzi ya ni vhudza uri nnyi u khou lwa na i na na nnyi kana nnyi u khou replacer nnyi kana vha ḓa vha khomenta vheiwe hezwiḽa zwithu na zwi tenda ni ni songo fhuriwa nga dzi fene funanani sa dzi artist collaboratani shumani noṱhe ni ṱhonifhe vhahulwane vhe vha vula nḓila ndaa.
ndi khumbula e muṅwe ṅwaha musi ri yange phalaphala fm royal heritage festival na takuwa na ya hange vhugalatengani na ya na phefoma khulitshana o takuwa he ya vho dzula hone a ya a lavhelesa musi ini ni tshi khou phefoma e, ndi uri na fhanza ndi uri muṅwe na muṅwe nda wana o tshuwa e, o ḓa kha ini a ḓa amba na ini
Khuli ndi muthu ane u tou ḓivha na zwino kha ḓi amba na nṋe, o no ḓi mmbudza lunzhi na musi o o ḓa hanefha kha Phalaphala vha tshi khou mu interviewer o no ḓi amba uri I miss u feel so ya Khuli Khuli o no mmbudza hezwo zwithu mara ro to ṱe heḽo ḓuvha a thi ngo kona u mu vhona. Kha ri ḓo lavhelesa dziṅwe dza khaedu dzine na ṱangana nadzo sa muimbi zwenezwi ni tshi khou takuwa na musi no swika hafho hune na vha hone ṋamusi.
nga maanḓa ndi nga tou ri tshelede, ee nga maanḓa tshelede ngauri u tshi zwi vhona sa muthu a no pfhi local artist budget i vha i low ngori u local. So nda ndi nda ndi tshi khou zwi vhona uri uri ri takuwe ri tea u bvisa kuhumbulele hoko kha vhathu vhane vha ita dzi event, vhane vha ita maḓikiṱa. So zwa ḓi nndwisa mathomoni na vhaṅwe ngori nda ndi sa khou tou kona u zwi amba zwavhuḓi. Mara zwa zwino ndo no wana nḓila ine ndi a ḓi kona no tou founa nda amba nda ri nda ndi khou vhona vha khou ita mushumo mufhio fhio, a si khwine vho vha ri vhea naa afho ngori ndi khou vhona poster yo bva ende a hu na vho muthu wa hayani. Vha khou zwi vhona. So tshaḽenzhi heyo ya tshelede, u bva tshe makhadzi a swika a thoma u tshadzha dzi fifty thousand, at least riṋe vha ḽokhaḽa vha vho thoma nyana u u badela. Ndi ḓo vhuya kha vhushaka vhune na vha naho na makhadzi, ende ndi vhona u nga ri u swikelela hune muthu o no nga sa inwi A nga swika a vhudza muthu uri ha na riṋe vho ri pangeni vho nga ngomu vho. Zwi vha zwi khou ṱoḓa muthu ane vho ri u a ḓiṱukufhadza. 0863002503 Ndi tshifhinga tshavho muthetshelesi wa Phalaphala FM uri vhone vha vhe tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo. Kha ri pfe ri na muthetshelesi ḽo kovhela. Phalaphala. 086 002503 ndi edzo nomboro dzine vha nga dzi shumisa vha songo ngori misofil a zwi gumi afho fhedzi u kha ḓi yo takuwa a performa musi tshi tea fu minete lwi vhane vha ḽa kawara ya vhuṱahe zwi amba zwori vhone hafho ne vha vha hone kha vha khou ḓi dzudzanyela performance ine ra khou i ṱanganedza u bva kha misofil phalaphala
speedo dj ah ndi khou amba na nyi ndi khou ṱoḓa madelo u bva mandala ramakhokha ṋamusi ro dzula na misofil ya mizofil king of velvet mbudziso ine vha vha nayo khae ndi ya uri mini
mbudziso ine nda vha nayo hafho kha mizofil ndi ya uri ndi lini o thoma u shuma na makhadzi ngori ndi khou ḓi dzi pfha dzinyimbo dza musi a khou shuma na makhadzi dzi tshi khou rwa nga maanḓa hone vhushaka hawe na makhadzi vhuhani naye Ai, vha ḓo thetshelesa radioni tshere Ah, musuke. Eh, vhakhuthi, vhakhuthi. Uh, makhadzi ndo thoma u shuma naye kale ri tshi khou ita luya luimbo lu ri tenda ra takala hu nṋe ramzi na rachakil eh, makhadzi o vha muthu ane u shumesa na ramzi a dovha a shumesa na ratsha Ee, ndi, a thi khou amba zwa zwino a tshi khou shuma na, na Prefix na Bamba vha tshi khou ita muphandi. Ndi khou amba zwa kale, kale, kale mathomoni. Eh, ndo ri ndi tshi ya ngei studio nda mu wana eh, a ḓi amba na, I think o amba na Ratsha, a ri, Ee, ho luimbo lune na khou ita Vhiwe ndi lwavhuḓi, a si khwine na nṋe nda pangana. Hai, a tshi ḓa khezwiḽa, ha ngo vhuya a ṅwala, ha ngo vhuya a fhedza tshifhinga. a ri a, a, a ri rwa nga, nga, nga khorasi yavhuḓi nga maanḓa hanefhaḽa ine na ṋamusi ho luya luimbo lwa tenda ra takala lu tshi dzhena vhathu vha funa eneiḽa phathi vhewe vhaṅwe no no borea no borea ngani ndi makhadzi so ndi kale ndi tshi khou shuma naye ri na dzinyimbo o no mpfitshara nga maanḓa kha dzi album dzawe mara kha album yanga i eh, ha thu vha hone ri tshe ri tou bvisa singili ino pfhi phanḓa

nga ri mini wei ndi hone ri nga vhudzani ngei ndi khou amba na nnyi ndi hone misinda nda na mashia madrinisa bva nga kha tsiratre dzine ndi ngelela madrinisa mashia namusi ro tou dzula na king of nizo ndi to mu funesa nga maanḓa ndi fhedzi ndo vha takalela nga maanḓa to mubona fhaḽa radali ya fhaḽa magama fhasi ngo ngo ngo nda to pfa ngo u na vhukoni nga maanḓa mbudziso ndi ya uri mini

Ee, vha ḓo a mmbudza vho ri, Ni ḓo ni kona hani u ṱuṱuwedza havha vhaṅwe vhatukana vhane vha vho ri so ri pfha vha khou imba kha zwiṱaraṱani mara a vha tu kona u rekhoda vha si khou tou lidza hanefha dzi phathini nga mini, ni kona hani u vha ṱuṱuwedza kana u vha phuromota uri vha swikelele hune nṋe na vha hone? Ndi khou livhuwa nga maanḓa Thero. nda nda nda nda mizo eh, mbuso ya vhuḓi nga maanḓa ubva kha muthetshelesi eh, ende ri tshi khou humela kha mafhungo a uri zwo fhambana nga maanḓesa kha muswane a vhayani nga nṱhani ya uri o ni vhona ini vhunzhi ha vhaswa vho ni vhona A- ani mizo ane upfhi o to bva a tshi khou bva america a to vhuya Eh, mbusi okay ri tshi khou vhea na hezwo nga murahu ha mihumbulo yashu uri vho ni vhona vha vhathu ni tshi khou tou takuwa ya um
zwa zwino ndo ndo ḓa he nda ṱangana na muṅwe muswa a mbudza uri u tongo ḽa muswa u na miṅwaha ya 15 u pfhi rendinator ya rendinator ndo ṱangana naye ndo yo phefoma huṅwe no pfhi mukona zwoṱhe nga ngei fhasi so ndi tshi ri ndi a bva a ri hei ini ndi khou ni fha miṅwaha mivhili ndi ḓo vha ndi hafho hune na vha hone ini Ndi uri a tou nkhumbudza hetshiḽa tshifhinga ndi tshi tou vhona Zola lwo thoma o ḓa Venḓa ndi tshi khou lwela u tou, u tou just nda nga tou kwama tshikipa nyana ndi uri ndi ḓo pfha na nṋe ndi na maanḓa. So ndi uri havha vhatukana vha no nga vho Rendinator, Rendinator nda mu vhudza nda ri uri ni swike hafha hune nṋe nda vha hone a zwi ambi uri ni khou tou tea u tou ita dzi nyimbo dzine Ni khou tea u vha ni khou shumisa luṅwe luambo lune vhathu a vha lu pfi. Ni khou tea u vha ni khou ḓa nga maṱamba kana nga mini. Nn. Ambani na dzimbilu dzavho. Na amba na dzimbilu, a hu na, whether ndi muhulwane, whether ndi muṱuku. Ni songo, ngauri ni muṱuku, ni songo ita nyimbo dza vhathu vhaṱuku. Nṋe ndi muṱuku, ndo vha ndi khou ita nyimbo dzi no nga Hu Ḓo Luga, Ndi khou amba na vhathu vhahulwane, ndi sa khou amba na thangana dzanga. Mara arali na ita nyimbo dza high school, zwi ḓo konḓa nga maanḓa uri ni tou kona u tou vha muhulwane sa, sa, sa muimbi. Mara ndi, ndi a dovha nda ya nda vha fha dzi opportunity tsha uri vha ḓe vha phefome hezwi ri tshi ita dzi event. Hu na dzi event nga maanḓa Venḓa dzine ri khou ita ri tshi khou giva beke kha vhaswa. kha ri ḓo lavhelesa mafhungo uri vhaṅwe vha kha ḓi tou beba dzi cd miṱanani vha tshi khou rengisa vha zwi kona hani uri vha songo tsha ḓiwana vha tshi khou rengisa cd dzavho ngo ralo vhe we ni khou zwi itisa hani ngauri vhe we ri khou ni vhona ni hone eh, kha dzi streaming platform dzo yo ngo fhambana vhe we ri khou ni vhona ni kha dzi eh, haningei kha dzi thelevishini nyimbo dza vhewo dzi tshi khou ḓi lidziwa ndi zwone ndi zwone um vhathu ndo ri hafhaḽani kha kha kha dzi internet vhathu ri songo fhedzisa tshifhinga ri ri ri sa khou risetsha a ri risetshe ndi uri hezwo zwo ri ni nga rengisisa hani muzika kha dzi apuḽu na dzi mini zwi hone arali na nga risetsha ende tshiṅwe tshithu nṋe ndi dzula u, u, u rumela vhathu kha hoyu manedzha wanga a no pfhi bucks uri a vha thuse zwi tshi ḓa kha sia ḽa vhu u bindudza nga kha muzika. Vhaswa vhanzhi vha ya ḓa vha ri vha khou nyaga mini mini nda ri hei Bucks vha thuseni, hei Bucks vha thuseni, ri khou thusa, ri khou thusa. Vhaṅwe vha ri riṋe ri a shavha u ḓi sendedza tsini na vhathu vhane vha vha vha tshi khou ri vha khou ri menedzha ngori vha ri khou shavha u ḽiwa masheleni. Ndi zwone. Vhushaka afho ni zwi itisa hani sa muimbi uri zwi tshimbile zwavhuḓi ri songo swika hune ra vha ri tshi vho pfhi ha ndi uri zwanga a zwi ngo tshimbila zwavhuḓi nga nṱhani ha hezwi na hezwi ndi khou amba mafhungo o saina dzi khonṱhiraka zwishumisani
Kha riṋe vhathu vhane ri khou shuma navho ndi Bucks ndi ndi ndi Vho Mashau ane avha Vho Mashala ndi nṋe so ro to ṱangana nga nga partnership ra ri a ri tovha vha vhathu vhane ri kho to farisana. Havhanoni vhaṅwe vhane vha ḓo ya vha ḓo wana uri vha khou nyaga dzi advance vha kho nyaga khamusi uri vha thome vha rengeliwe one two three Khamphani ya bvisa hezwo zwithu zwoṱhe ya vha itela, ya vha itela, ya vha rikhodela. Mara a ri o no vha hangei khamphani i tshi vho thoma u nyaga zwiṱukuṱuku kha zwine ya khou ita, vha wana yo no vha tsimbetsimbe. So ndi nga advaisa uri arali ni tshi khou ya u ya u saina, ni songo nyaga u dzhia tshelede ine a ni ngo i shuma kha vhathu. Thomani ni shume tshelede i kone u ḓa, ni kone u wana tshelede yaṋu. ya ndi vhona ungari ndi pfunzo ine ri a fanela u ita khuwelelo khayo nga nṱhani uri vhaimbi vhashu shumisifhingae vhaṅwe vha vha vha tshi khou ḓibalelwa fhano na fhala phalaphala ḽo kovhela a ndi khou amba na nnyi hafha ni no ṱangana na dzikhole mulalo mathini mulalo ro dzula na miso eh, nda nyoko vhudzisa hafhanoni mhm. eh, a ndi nyoko vhudzisa hafhanoni eh, kha miso mhm. U ri, Ee, vhushaka hawe hafha na vhathu vha Marshall Nation ndi vhufhio? Ri khou ḓi vhona dzividio dzawe hafhanoni, dzi a ḓi ṅwala hafhaḽa uri, Ee, Marshall Nation. Zwino u tou ḓi vha vho uri vhushaka hawe na vhathu ndi vhufhio nahone ho ima nga nḓila-ḓe. Vha ḓo thetshelesa radioni Mizo Ndaa. Ndaa. Mizo. Ndaa, ndaa, ndaa. Um, ri khou livhuwa. Eh, Marshall Nation ah, ndi khamphani ine yo ṋewa nga eh, Ndivhuwo Mashau na Livhuwani Ratshiungo eh, havho vhathu vhavhili ndi vhone dzi partner eh, Livhuwani Ratshiungo ndi nṋe ane ndi Mizofil eh, Ndivhuwo eh, Mashau ndi Vho Mashal eh, so ro vula heyi khamphani roṱhe ri tshi khou itela nga maanḓa u takusa Vhaimbi vha Venḓa, ro katela na nnyi? Na Mizo Phil. E, zwa zwino vha nga tou sedza, ri na music video ya mutukana a no pfi JR Player, tshipidi, i khou tamba nga maanḓa kha dzi TV. E, ri na music video ya mutukana a no pfi Una Riṋe, o feature-a Osam Fyn, i khou tamba nga maanḓa kha TV. E, ri na artist yashu DJ Taki, ri na artist yashu Ox. E, ri na dzi artist dzine dzi khou ḓa nga mutevhe, commercial nation u to te eh, ṅwana o thoma ngo kokovha nda miṅwe milaedza khe hupfi he mizo eh, ni zwi kona hani u konḓelela mutsiko kana pressure ine na vha ni khou ṱangana nayo musi ni tshi sasaledziwa fhedzi ni sa nyame na sokou phuletshedza na dzula no ima na vha murangaphanḓa ni a zwi ḓivha uri yeah. mbudzo i khou bva gai i khou bva gai ḓo mbudza hangei phanḓa phanḓa dzimpfuni dza vhathu so yeah uh, even hezwiḽa zwithu nangwe zwi tshi khou itea ne A ni ngo tea u vha muthu o kwataho vhutshiloni. Ni tea u u ḓiḓivha na ḓifuna you know ngori tsho tsho tsho to thoma vho ni nga si kwatu ni nga si to tenda u kwatisiwa nga vhathu ni kho ngwana u u u to u to ri ndi vhe clear kha vhathu ne ro ri ri to bvela khagala ro ri ro ya lufuni sa marshal nation ra ri hai Ndi khwine ri tshi isa muzika, zwipikara, zwiskirini, zwithu zwoṱhe zwo fanelaho uri memoriaḽa ya houḽa e a vha a khou swiṱiwa u tshimbile. Nangoho na vha muṱa vha ri tendela khezwiḽa ra isa zwithu zwoṱhe ra, hai, ra vhona zwo naka mani. Ndi hezwi ri tshi dzula haningei phanḓa phanḓa ngori thi ra ri khou shumela haningei vho ee mara vha muṱa vha a dzhena khezwi vha vha tshi khou hu khou ambiwa announcement uri hai vha muṱa vha khou ḓo dzula hanefho phanḓa ra ri khou humbula uri vha si vha muṱa vha takuwe so zwi important uri muthu o raliho ane ndi muḓivhalea vhathuni a si ḓite muḓivhalea, a, a khuthale, a ṱhonifhe zwithu. A, nda ndi sa nga takusiwi no takusiwa, ngori vhathu vha vha vha khou zwi ḓivha uri ndo ḓisa dzisevisi. Na nga sedza na muthu e nda vha ndi khou tshimbila nae, ndi Vho Mashala, a vho ngo takuwa he vha vha vho dzula hone. He ra vha ro dzula hone, a ri ngo takusiwa. Hu tou te, Mi, Sa muthu, sa muswa ane nda ndi khou zwi ḓivha uri hu ḓo ḓa vhathu vhahulwane, nda takuwa nga u ṱhonifha. Vhathu vha tshi sasaladza, hai, a thi ngo vhuya nda vha kwatela. Vhathu vha funa zwone thi, vhathu vha, vhathu vha, vhathu ndi vhathu.
Zwi tshi bva u itea, ha dzhena milaedza mingana kha founu yaṋu? Eish nda nda nda ḓa na vhaṅwe vhe vha vha vha tshi khou tou mpfela vhuṱungu zwa vhukuma vha tshi khou mbudza uri ee nga ri ngori vha vha tshi khou zwi ḓivha nga maanḓa ngori mufu na nṋe ra ro farana u swika gai vha vha tshi khou zwi ḓivha nga maanḓa ngori nda ndi tshi ya ngei kha mufu ana kha binduni ḽawe a tshi mmbidza u ḓo imba ndi tshi bukiwa nga maanḓa so vha vha tshi zwi ḓivha uri heyi habe hononi ha, ha khou tou lwela ndi muthu ane o ḓa nga mushumo So vha tshi vhona ndi khou sasaladziwa vha vha tshi khou ḓa vha khou nkhuthadza vha khou nghaga nda ri hai mani vhathu a zwi tu to vha bad u swika hafho.
Ndi khou ḓi rumela kha mafhungo a uri no sumbedza mafhungo uri musi Zola o ḓa Venḓa no vha ni khou sendela ni khou sendela ni khou ṱoḓa u vhona ende ndi khou humela murahu hafho nga nṱhani ha uri ni khou amba mafhungo ori ni a ḓi ṱukufhadza ni muthu ane avha uri ni a ḓi ṱukufhadza. Ḓo no mbudza tshiṅwe tshifhinga tshe na nda ni khou tou zwi pfa zwa uri hafha fhethu zwithu zwi khou konḓa na nḓuwe tshumelo ya muzika ndi khou pfa ungari ndi nga litsha ngori vha hone vhaswa vhane vha khou thetshelesa vhane vha khou ṱangana zwithu zwo yaho ngo fhambana vha vho pfa Yeah. ungari ndi nga litsha Yeah. zwino Nṋe nṋe zwavhuḓi vhuḓi a- a thi ngo nyaga u litsha muzika ngo pfa zwi khou konḓa. Ee. He zwa vha zwi khou konḓa hone ndi hone he nda vha ndi khou zwi pfa uri ndi khou tea u u u khwaṱha nda isa phanḓa ndi hone he nda fasta ndi hone nda rabelesa mara hafha he nda pfha zwi tshi khou tshimbila mahola ma, ndi wonoyo ṅwaha wa maholo ri tshi khou ita makhadzi one woman show ndi hone nda zwi pfha uri no ndi khou tea u litsha ho muzika ngauri zwe nṋe mudzimu vha mbidzela zwone ndo zwi ita Zwe nṋe nda nda ḓela zwone shangoni ndi ndo zwi ita, ndo u isa mulaedza khoyu vhathu khe vha vhaimbi khe vha vha khou ḓa, why ndi hone afha u vha ndi tshi ḓo vha ndi khou valela vhana nḓilaa? Irani ndi ime nga ngei ndi vhone vhana vhe nda alusa, vhana vhe nda tou vha ita vha vha tshi khou penya, ndi vhe proud. Hei mara vhathu nda ri ndi tshi tou ṅwala kha WhatsApp, Hai Mizophili ni songo ita hezwo, zwi amba uri khamusi ndi nga ḓi tou ri vha kha ḓi nyaga mulaedza. lune ndi nga to ndi nga to edza vhaswa vhane vha khou ita muzika uri nda ndi khou ni humbela uri eh zamani u uri nṋe arali nda nga ṱuwa nda nga litsha muzika ni fide havha vhathu zwiḽiwa zwa muya hezwi zwe vha vha vha khou zwi wana kha nṋe zamani u, u, u, u fila gepe ngori nṋe ndo rali ndi khou zama u ita zwe vha kwevho vha ita zwone nangwe ndi sa khou swikelela mara ndi khou lingedza ya ndi kho vhona muṅwe mulaedza ono khou bva kha murwa mutele a ri mizofil u na ḓinga ḽa kale e ḽi sathu bvaho ḽi no ritha mutsinda a ṱovhowa ḽi no vhidzwa pfhi winter he mizo na ḽo fhelela gai ngori li- winter ḽa ḽo tea ḽo bva mahola ho khombo i have to get away hey noni winter ya ndi na ndi na ep ine i khou ḓa ne eh hu to te a ri khou nya- a ra ri sa khou nyaga u bvisa zwithu nga kha mizofili ngori ro no vula heyi khamphani i no pfi Marshall Nation. Zwa zwino EP ya nga uri i bve ro ḓi tou lindela vho vha vhane ra shuma navho vha dzi distributor havho vha no pfi Electromode vha tshi vha tshi fhedza u saina document ya uri ya zwino ri khou bvisa nyimbo dza Marshall Nation then ndi ḓo kona u bvisa EP zwino zwino zwino zwino i na dzi nyimbo nnzhi nga maanḓa vho kerekeni vho lidenya vho winter nyimbo dza vhuḓi nga maanḓa

takalani mini kana mini ni songo vhuya na hangwa uri ndi a ni funa futhi ndo ḓiimisela u isa phanḓa na u ni tikedza kha buḓo ḽe na vhidzelwa ḽone vhutshiloni ndi ḓo isa phanḓa na u ni rabelisa uri mudzimu vha ni sedze nga iṱo ḽa vhuthu lwa maṱongoni vha ni fhe shothodzo nḓila dzaṋu dzi vulee zwoṱhe zwine na khou lavhelela vhutshiloni ndi ni tamela mashudu uri zwi bvelele Isani phanḓa na mbidzo yaṋu, ni ise phanḓa na u ṱhonifha muhulwane na muṱuku, ni ise phanḓa na u isa mulaedza wa lufuno na mulalo vhathuni, ni ise phanḓa na u vha tshedza kha vhaswa. Ho vha hu tshi pfi a u repei nga Tshivenḓa, fhedziha inwi ni muṅwe wa madzhakanḓila kha u repa nga Tshivenḓa. Mizwo Ni muimbi na dovha na vha khotsi zwino, fhedzi kha nṋe ni kha ḓi vha ṅwananga, honouḽa we a vha a tshi hana u ḽa vhuswa nga na delele, ra vhuya ra tou dzhia forogo a kona u pfesesa u ḽa. Sa muṱa, ri a livhuwa uri no ri ita vhathu kha tshitshavha naho zwo vha zwi songo leluwa mathomoni a lwendo lwaṋu. Nga ipfi ḽa Mizo Phil, Mmawe vha songo tsha vhilaela tshelede ndi ḓo rumela, tshikhuwani zaka i a fhela, tshelede ndi khou itela mama, tshelede ndi khou itela vhana. Tanzhe ḽanga Mizo Phil, ndi nṋe mme aṋu, Mudzimu vha ni shudufhadze, ndi a ni funa ṅwananga.
hafha ndi mukegulu eh, nṋe ndi ndi a zwi ḓivha u tou bva tshena tou thoma muzika havha muthu vha vha tshi khou ni tikedza u tou bva ḓuvha ḽo thoma vha tshi khou ni tikedza ni nga ri mini khavho uh, ndi nga ri ndi vhone mudzimu wanga ya ndi ndi ene mudzi ende ndi na mashudu ndi na mashudu nga maanḓa uh, hezwi zwe vha ita hezwinoni vha vha tshi khou tou mblesa vha tshi khou tou mphaṱutshedza ngo rali phanḓa ha vha mpha tshothodzo ngo tou rali na vhathu vhanzhi vhane vha khou zwi pfa zwa zwino vha khou rumela maanḓa aneyo e mukegulu vha rumela one ma ndi a vha funa nga maanḓa vha mudzimu wanga ndo livhuwa yeah khezwa ndi tshiri zwa parapara fm na tshifhinga mbaḓi tira fumi nthihi wa minete ndi livha kha wara ya vhuṱahe zwa zwino ri khou mudzudza tshiduloni tshi no fhisa nga murahu musi a sathu takutshedza a ri ṋea performance yawe yo vala ino mbekanyamushumo ri khou ni dzudza kha tshidulo tshi no fhisa a huna vhushavhelo hafha zwino a huna thaidzo zwa vhukuma a huna thaidzo ino sumbedza uri mafhungo a kereke ndi mafhungo ane a vha tsinisa na mbilu yaṋu none a kha ḓi vha tsinisa na mbilu yaṋu ḓo no mpha vesenti ine na i funesa Vese nthihi ine nda i funesa ndi ya uri for I know the plans that I have for you. Ngauri pulane dzine nda vha nadzo. Eh ndi dza u ni fhaṱutshedza a si dza u ni tambudza ndi kha Isaya. Mhm. Ya. Eh ndi funesa yone nga maanḓa ngauri ndi eh ndi a ḓivhona hafhaḽa ndo thoma ndi tshi tonga ndi khou itela hezwi zwithu eh, a thi ḓivhi uri mini mara mudzimu vha ri vha ya ḓivha nṋe nda nda ndi sa zwi ḓivhi uri vha khou amba hezwi nda ndi sa khulwi mm-hmm. ee yo fhedzisela um nga minete muthihi fhedzi ndi khou ṱoḓa uri ni mphe freestyle ine ya vha na phalaphala nga ngomu khayo ine ya vha na roḓigedamarati freestyle mos

nṋe ndi pfi vho nengudza itani calvin ndi mutumbuli kana mufarabono wa tshiimiswa real man foundation ndi ri lushaka kha ri farane zwanḓa ri ite mutingati kha u lwa na u tambudziwa ha vhanna vhafumakadzi na vhana vhashu nga u ralo ri nga vhuisa afurika tshipembe ḽa mulovha kha ri lwe na zwiito zwa u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe phalaphala fm phalaphala fm ri na nnu misi yoṱhe Okay, zwo mlitshele zwa fara para FM basongo ngori musi ri tshi fhedza ino mbekanyamushumo ndi afho hune Mizo Feel wa fanela u saina. Ni khou funa u saina hafha Mizo Feel eh ni sie signature yaṋu sumbedza uri na ino swika kha mbekanyamushumo ya ro ḓi geḓa tsere. Hone makhadzi. Ya.
Uyu ndi Mara
mpho mpho pinki. Mara eh ama okay. Hey, hey, ya makhadzi wa ina dzhi nga phanḓa. U- Okay, okay. makadzi ma- ni to mu founela ni mu vhudzise khezwo mutshili zwa phalaphala fm matambeke a mishima shia ro ḓigeḓa kha phalaphala fm i swika magomoni ngo to rali ndi khou livhuwa muthu muṅwe na muṅwe o ri talelaho kha vhudavhidzani hoṱhe ha thekhinolodzhi na vhe vha vha khou tou ri thetshelesa musi nṋe ndi tshi takuwa hafha zwino ndi tshi to sendela tsini ndi tshi to sendela kule ri ḓo vha ri khou dzhaiva na mizo fil u bva kha jones mubveledzi mr lava lava na msp madekwana vhuḓi a

ende funo lwangu yeah okay now i'm about to do my last song we, we, we done we d- thank you for having me i love you guys my name is mizofil bless
sabc news yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa gci i vha ḓisela mafhungo kha phalaphala fm nga tshifhiwa mbedzi
ndo livhuwa ndi madekwana yo rwa wara ya vhuṱahe ndi vha ḓisela mafhungo kha phalaphala fm muhulwane wa ipd general